Illum se nagħmlu riċetta biex tagħmel kumplament għal xi dixx Ċiniż li se jkollna u se naqsmu riċetta flimkien tal-special fried rice. Għandna bżonn 200 gramma lewż, 50 gramma piżelli tal-friża, mgħarfa żejt tal-ġirasole, żewġ bajdiet, 50 gramma perżut, jew inkella nistgħu nużaw il-bacon, 100 gramma tiġieġ, 50 gramma zunnarija, sinna tewm, għandna bżonn tliet basliet tar-rebbiegħa jew inkella nistgħu nużaw basla kbira, nofs bżar aħmar, żewġ imaref soy sauce, 50 gramma kaboċċa, nofs kuċċarina ġinġer li aħna sa nħokku, għandna bżonn ukoll 50 gramma brokkoli. nofs tal-ixkomb jew inkella lumi, 85 gramma sweet corn, għam ħelu, ftit kosbor frisk li jidher qisu tursin imma huwa kosbor u jekk irridu ma' din ir-riċetta nistgħu nżidu wkoll marfa curry powder. Sa naraw ftit l-ingredjenti flimkien. Għandna hawnhekk kulħadd mgħaġġel illum sa nuża għalkemm għandi l-ħxejjex sa nuża pakkett ħaxix tal-friża li fih ħafna minn dak li tkellimna fuqu, fih ukoll il-basal u t-tew imqatta' fih. Għandna l-piżelli tal-friża dawn sa nżidhom għax nistennewhom mal-special fried rice. Għandna l-ross ukoll, it-tip ta' ross li qiegħda nuża. Huwa huwa adattat għal ross orjentali u huwa speċi ta' long grain rice. Il-curry powder mal-ross ukoll sanżit il-ġinġer, sanżit iż-żafran tal-Indja u dawk iż-żewġ bajdiet se nagħmlu froġa ta' malajr. Ma' dak ir-rożż sa nagħmel dixx tal-laħam u sa nibda bi ftit żejt tal-gira sole ġot-taġen u għandi hawnhekk il-laħam. Il-laħam li qed nuża illum huwa rump steak. U sempliċiment jista' jkollna riċetta veru ta' malajr. Sa nħallihom steaks sħaħ. Sa naqleb il-laħam fuq in-naħa l-oħra, m'hemmx għalfejn jkun misjur ħafna. U issa sempliċement sa nżid ftit salza lesta. Din is-salza hija tal-black bean, hija tradizzjonali Ċiniża u minflok take away nistgħu malajr nagħmlu ikla d-dar. U kemm hu faċli biex issajjar illum. Dak sa nħalluh għal 20 minuta u sadattant sa nagħmlu l-platt tar-ross tagħna. Sa nsajjar ftit ir-ross. Meta jkollna r-ross orjentali huwa tajjeb li nxarrbuh speċjalment għal-lejl, aħjar għal-lejl, u mbagħad inlaħalħuh filgħodu, inpoġġuh ġol-kontenatur u nagħmlu xifer iżjed, sebgħa iżjed ilma u nħalluh jisir fuq nar baxx, mgħotti. U mbagħad dan ir-ross sa nużawh fi special fried rice. Sa nibdew billi nagħmlu tip ta' froġa ta' malajr, m'hemmx għalfejn tkun xi froġa perfetta. Sa nuża il-wok stess. U mbagħad sa nġibu u nħalltuha ftit hekk. U dik il-froġa, froġa ħafifa, lesta u sa npoġġiha ġol-kontenatur u nżommuha għal ġenba biex nużawha iktar tard fil-special fried rice. Qed insajjar Il-biċċiet tat-tiġieġ, qed nuża s-sidra tat-tiġieġ. Ma' dak sa nżid il-perżut jew il-bacon imqatta'. Għandi hawnhekk il-ġinġer. Inżid il-ġinġer skont kemm inħobbu l-palat tagħna, jekk Ma tħobbuhx ħalluh barra, jekk tħobbuh ħafna nżidu iktar, aħna nħobbuh ħafna sa nżid iktar. Sa nuża wkoll ma kienx fir-riċetta imma sa nuża ftit żafran tal-Indja frisk nistgħu nħokkuh bil-qoxra b'kollox. Kif nara li sar dak it-tiġieġ, se nżid l-ħxejjex. Imma Bil-ħajja mgħaġġla tal-lum jiena sa nuża l-ħxejjex tal-friża llum għax nixtieq nurikom kemm xorta tistgħu tagħmlu ikla kbira u tajba Ċiniża malajr id-dar. U sa nuża dan il-ħaxix li għandna hawnhekk il-bżar għandna dak kollu li użajna fuq ir-riċetta. Għandi il-kosbor frisk u qed inqattgħu biċċiet żgħar. Għandi il-ross, il-ross meta nsajruh b'dak il-metodu li għedtilkom jien dejjem sa jiġikom tajjeb. U kif tmissuh jibqa' bil-grains immerrqin ma jeħilx flimkien. U sa nżidu bil-mod il-mod mal-ingredjenti tal-ross tagħna. Sa nżid il-bqija tal-ross tiegħi. Nistgħu ma' din ir-riċetta nużaw ross li jifdal minn Xi ħaġa li nkunu qegħdin insajru wkoll. L-aħjar meta jibqgħalna l-fdal tar-ross niffriżawh mill-ewwel. Sa nżid il-piżelli l-aħħar naqra. Mar-ross ukoll sa nżidu ftit qoxra tal-lumi. Nistgħu wkoll nużaw il-lime jekk irridu. Ingredjent importanti fil-kċina Ċiniża u fir-ross Ċiniż huwa s-soy sauce. U sa nibqa' għandna kwantità kbira ta' ross, imma mhix kwantità li jbidlilna l-kulur, imma daqs żewġ imgħaref jew tlieta. Fl-aħħar naqra l-froġa tagħna li hija mqatta' biċċiet żgħar. Nħobb ukoll meta nkun qed nagħmel special fried rice inżomm ftit ilma ħdejja. U wasalna fil-tmiem ta' dan it-tisjir ta' dan ir-ross u għalhekk sa nitfa' ftit ilma biex jibqa' kollox immerraq u niedi. Fl-aħħar sa nżid dak il-kosbor frisk li qattajt. Malaj malaj lestejni dan ir-ross u qegħdin lesti biex inservuh. U sa nibda billi impoġġi saf ta' dan ir-ross fuq id-dix li sa nservi fuq il-mejda. Mbagħad b'dan ir-ross li jibqa' sa nżid ftit curry powder biex nagħmlu xi ħaġa naqra differenti jekk għandkom il-familja maqsuma Min jħobb pikkanti u min ma jħobbx pikkanti għamlu żewġ dixxijiet separati u sa nżid daqs żewġ kuċċarini jew imarfa. Sa npoġġu ftit minn dan il-ross bil-kari fil-wiċċ wara li sajjarnieh għal ħames minuti oħra. Fil-wiċċ tar-ross tiegħi se npoġġi ftit kosbor frisk ieħor. U għandna l-laħam, għandna l-laħam li sajjarna f'dak il-black bean sauce u sa nservi l-isteaks fuq dish ieħor. malaj malaj lestejna festa zaħira ċiniża. Nispera li ħajjatkom biex tippruvaw dawn ir-riċetti llum.